Egbe ƒe tanya yi medi be maƒo nu eyae nye be, Evitɔ kple vinɔwe, nɔ ɖe asi le ɖeviawo ŋu, nɔ bia koeshi. Dzilawo, ame yi bɔ dzilawo, nɔ ɖe asi le wo viwo ŋu, nɔ bia koeshi we. Nu sia nu yi na be ɖevia mele nane me gɔme se o ɖe, nɔ ta si asidede ɖeviawo dzi. ne ɖeviwo ne wobia question woe, even if the question is foolish, restructure the question for your child ne agbea ne vivi. Ne ameyibɔ dukɔ ne tsi ne míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe na agbea. Eh, makɔ ɖekunye kɔ kpɔ ɖe ŋu be heme le tsitsi kpɔ va ɖe. Eh, ok, metsi vi ɖe le nɔnye gbɔ. Nye mate ŋu aɖo ŋku dzi too much le nɔnye gbɔ o. Vɔ le tɔnyɛ gbɔ tsɛ la, of course, manya bia question ɖewoɛ. Gayime me dze ŋku lele ɖee nu dze babiawo bia tso eƒe adrɛ, magblɔ be eƒe ade ya adrɛ mawo me kɔ yi. E, me tsi le teƒe yi magblɔ be e, ame gbɔ ya me nɔ. Ta me tsi le ame gbɔ. E, ne tsi le ame gbɔ la, tete ɖe anyi magale very very high. wu be ètsi le viwò kple ètsi le tɔwò kple nɔwò gbɔ. Vɔ nye mekpɔe be menye nye ɖeka gbɔ wòle o. Generally le mía eŋɛ dukɔ me le ameyibɔnyigba dzi ɖe, nu yi míwɔe nye be ne ɖevi bia biabia mí la, mítsiɛ nya ɖe ɖeviawo nu. Yi mekpɔe be mena míle ŋgɔgbe de o. Yi mekpɔe be ena be míle megbe tsi le agbe me. Yi mekpɔe be questions to solve uh, issues within míaƒe community de mete ŋu le question mawo bia o ne míakpɔ nyateƒe o. Eya ta mekɔ videoa kɔ va. Enye vitɔ, enye vinɔ, wòe akpla viwò ele eme. Ewòe alé be na viwò, wò ana be ɖevia ƒe ŋkume akɔ ele eme. Matsɔe for example be eh, menɔ dɔ wɔm le hotel ale be mekpɔ ameyibɔ vi woame eve wotso London wova hotel eme. Relationship yi mekpɔ le evi kple tɔ mawo dome ɖe, eto vovo na yi nye mekpɔ. le ame gbɔ. Eye to vovo na yi me kpɔ le ɖeviɖewo yi wo nɔwo tɔ kple wo nɔwo gbɔ yi me ƒe ŋku ke ɖe edzi yi me nɔ wo gbɔ kpɔe. Ahan. Ee, ame yi gbɔ me nɔ ɖe eviwo nɔ si. Vɔ nye me kpɔ that relationship be Evee ate ŋu anɔ question bia, woate ŋu anɔ question bia. Generally nu yi mí wɔna enye be ne ɖevi va le question bia kɔ la, mí di be mía nɔ nya ŋuti ɖe enu. Eya me le gbegbe na vitɔ kple vinɔwo. Enye ɖevi tsi gbɔ me ga kpla viwo si gbɔ. Ne eva dzi vi gbe ɖeka ɖe me ga kpla ɖeviwo si gbɔ. Mi ɖe asi le ɖeviwo nu bia question. Mi ɖe asi le ɖeviwo nu. Ne wobia wò question ne wòmenya ŋudodo kura tse o ɖe, na dzi ɖe ƒo ɖevia be question ne bia ɖe, mava yi bu ŋu ne mana ŋudodo. Alo eh, trɔ bia question, ɖomayi ɖevia me bia question nyui ɖe o, trɔ bia question. Alo trɔ bia ɖevia se be vinye, tse tututu edi be ma, ma de gɔme na wò, nuka edi be ya nya. We should have time. for our children. Ehiã be ɖeviwo ɖe míana mɔnukpɔkpɔwɔe ne wobia kwesi, mítasi nya tsitsi ɖewo nu, mítasi vɔvɔdodo na woe. Menyo mana ŋgɔgbedede mi le eƒe me. Yevuwo ɖe agbe ma ya wokɔ na wo viwoe. Yi wɔe be ɖevia te ŋu atsi na etɔ be kpɔ ɖa fonye. Let that relationship work. Ahan. Let that relationship work. Ana be agbe avivi na mí. Ana be míatsi le ʋe me. Eya nye nya yi medi be maƒo vi ɖe tso ɖeviwo ŋu. Ne ɖeviwo enye ame tsitsi, ɖevi ɖe menye kokoko be wòanye viwò hafi nàte ŋu ane ansa ne question. Ɖevi ɖewo doa go ame tsitsi ɖewo ko woabia question ɖewoe. Ame ame abe enye la, ne nye mekpɔe tɔ kple nɔ mabia question mawo la, Efodowo nɔ asinye yewo me nɔ question ɖewo bia because of that relationship they have. Because of that friendship relationship they have. Womakpɔ ga be efo wònye, okay, go, ele eme be akpɔ be efo wònye nam. Vɔ akpɔe ɖa be le efo ma me ɖe, nu yi le nye be míganye abe ame nɔvi. Yi ne ya tse va va bia question, akpɔ be how is my technical know how? sigbe ke hetsɛ mekpɔna ɖe nye me se egɔme o ɖe mate ŋu abia efo ma mina be relationship ma nenɔ me menye nu yiwo mi le sɔsrɔ le suku me kokoko menye mathematics kple english me kokoko menye eh, science yi ne le sɔsrɔ me kokoko ao dzɔdzɔme nyansa ƒe nyagblɔ me le dzɔdzɔmenyansa. Ɖevi ɖe ate ŋu abia wo se be aleke wodzɔa eƒe koklo vi le koklo ƒe aziɛ me. Ekema nàfia nu vi ɖe because it is something that will blow your mind. Ɖevia va bia se be leke wɔ wòle titsia ya me, leke wɔ eƒe ɛɛ eh, yameŋuwo le yiyim le gbɔgbɔ, tɔdziʋuwo mele nyɔnyrɔ ɖe tsia me o. So you begin to explain some basic eya ana be ɖevia ƒe susu me akɔ. Vɔ ne ɖevi bia question, eƒoa nu akpa. E, ɖevi mebia ame tsitsiwo nya o. Gbenegbe wòabia ame tsitsiwo nya, eya mele gbɔgblɔ be ne Christianity lé mi ɖe go yibɔ me ɖe, miawo ŋutɔ ena mɔnu ma. Hade be gbe ƒe ŋkeke ya me, ame tsitsi xɔ ame eƒe blanyi, bladre kple tɔwo kura tse va se ɖe gbe ɖe. Womete ŋu le biabia aɖewo bia sɔfowoe o. Hade be wobe Mawu be Wobe Mawu be hade be dzo mavɔ ta. Egbe be woma bia se be ɖe miza common sex le fi. Evi tɔ ka le dzata akɔ da do da evie le xɔme. So you di you you you akpɔ be Mawu kawo le wofia. Ne ge ɖe me ɖe Mawu be ye nana mɔnu be nyui kple vɔe ne dzɔ ɖe ame dzi. Abosam mekpɔ ŋusẽ ɖe edzi o, vɔ wogakɔ abosam ma kɔ de ga ɖe ekɔ na mɛ, kɔ le vɔvɔ do wɛ, kple susu be wokple Mawuɔ ɖe mìanɔ avuɔ, kple susu be nava nɔ kuxi ɖe wo mɛ. Be ye ne womɛ do xu kuxiɛ dzi ɖe efia be abosam ele ekpe dzi wɛ ao. Mawu yi mìawo mì le yɔyɔ ɖe, mí be nyuiɛ wɔwɔ eya nye Mawuɔ, vɔ̃ wɔwɔ eya nye abosam. Egbe Abosam ɖe mele mía degbe me o. Mitasi vɔvɔ dodo ɖeviawe. Mitasi tsitsi na ɖeviawo be ɖe Abosam le to me. Ne eku ɖe ava yi ge ɖe dzomavɔ me. Me ɖe kuku na wo. Ɖeviawo ɖe question ɖewo le wodi be yewoa bia ƒe. Hmm. Ne ete ŋu le tsitsi na ɖevi eviwo be ne eku ayi ɖe dzomavɔ me ɖe, dasi le ɖeviawo ne wòabia question. Anyo, akpe ɖe mía ŋu. Enya sue medi be magblɔ ema. Enye ɖevi tsi gbɔ, enye ame tsi tsi le nyiwo gbe ya se ɖe. Me be mi dasi le ɖeviawo no bia question. Have that patience. Ne nana be viwo ne bia question we. Ɖevi ɖe sia ɖe mi ha, mi tasi, mi tasi mɔ xexe na ɖeviawo na question. Hade be ɖeviwo bia na question logical reasoning. Jɔjɔme ƒe susu ɖe ya ɖeviawo kɔ bia na question. Ta ne ète ŋu kpɔ ŋudodo ma ɖee, anyo, ana be agbea vivi, ana be míatsi le ʋe me, ana be míatsi le Afrika. Ne nye ameyibɔwo nèle ŋkɔnye se ko ɖe dze agba ne nàma video ya. Ne èma videoa vɔ ɖee, ne míanɔ kame kple susu be míakpɔ ŋgɔgbedede le agbea me. Nɔvi lɔlɔ̃woe, mebia dagbe na ame sia ame. Míanɔ kame.